A dichat a tots d'òrn es senhs, es uèi que s'encontram tà la vòsta emission favorita, La suspresa de las vòstes rejos. Es uèi que vam seguir quauqui de coneishut per l'òm de Bastia Remi, que s'ei cat en cap de ha los Jòcs Olimpics de Gasconha e que va sadrin speciau pr'amor que serà exclusivament en occitan. Quiet que tà hèr precisit qu'èra hè importanta d'eth. Alavetz, seguitz-me!

Adiu. Bah aquí, aquò qu'ei hèit. Voilà. Mossus, alichats, Bastia Remy, a encantat. E be, e be, que soi plan content de paréisser, ben, pr'amor que sabetz, i a, i a, i a la ràdio locau qui m'a aperat, i a la television locau e tot, mès bon, enter nosautz, qu'es drin mei coneishuts, alavetz, be, qu'ei eu plaser de, de paréisser,

Assegurances, banc, atau. E pus aquiu, un pòl recèrca, integracion, cultura, çò qui cau. E pus iu, ben, que Bastian Remy, lo cap d'aut, que ei tota la demora que. Un cafè! Donc iu que hi gat totas las meus economies dens aqueste projècte, atau que pudis logar los burèus, pagar los emplegats que aves vist,

Totu, si un dia m'avèm dit que anavi apitar los Jòcs Olimpics de Gasconha, m'acarèu. En fait, qu'ei avut l'idèa quand anèi a París per ua ha personau e qu'ei arremarcat totes las infrastructuras aquiu que s'apitan per aquestes torns taus Jòcs Olimpics de 2024, e tot l'engoment qu'i a a l'entorn d'aquò, franquement que me soi dit, per que cau acopèr la Gasconha? Que seré lo parat ideau tà poder tornar federar lo monde, los balhar mei de visibilitat a la lenga, a la cultura nosta, tornar crear ua sentiment d'identitat, eh, qui's perd en aqueste monde de mondializacion, on i a un nibelament de la cultura, eh, visible franquement qu'ei clar qu'un soncle profièch de compte e l'umà pas arrés. Vertat que dau profièch totu que se retave lo parat per jo de tornar trobar moneda, raon que hèt quauques empreus que ne son pas forçadament dens las règles, mès bon, aquò qu'ei enter nosautras, si l'operatz a la camera ne va pas èstre bon. E jo, aqueste foiat perdut qui èri, qu'a n'avi estat? lo Salvador, lo tip que anava declenchar la Renaissença occitana. Vam, petita excursion au Musèu Regionau de la Cultura Nosta. Le pad. Eo que mancam d'informacion saper pas du lloc que saper Au lloc dos trucasses, au lloc de forces, em sembla. E, bon, segur qu'aquiu que vam aver rensenhaments de qualitat. Bon, au mens qu'avem recebut l'autorizacion de la dauna de la psicomotricitat tà sortir quatre biais, çò qu'i n'i a ua auta equipa de mai per las quies de nau. Champanha!

D'acòrd, d'acòrd, anem. Adiu! Adiu!
E qui èra aqueth? Un dos dos copresidents de la Confederacion de Calandreta. Lo que'm voleba ja conselhs de sostien, bon, entà jo, en fait, que vole enviar la soa lista de difusion, atau que m'envie tot lo sos contactes e pus tota la comunicacion que'm pòt avançar. Tau que pus defuser a tot los aderents de la calandreta que, meu filh. Bah, que ei bona novèla, non? Uèi, meu filh, jo que m'èshi dit d'aqueste monde, pr'amor l'autre dia qu'estoi aperat per la compagnie d'ouvriers, CFPO, crei, la calandreta de porcion be bocuas e pus sei pas mei qui, me senta jo que son tot los medis, hein, saps, que son mei a te balhar informacion sense aver de t'ajudar tau luego que t'ajudar la causa, hein, vertadèrament, lo projècte. Pr'amor de Dieu, quand me projècte averà plan avançat, qu'averam abut ple de monde, hèt ple de moneda, i averà abut un bon engoment a l'entorn de tot aquò, e ben forçadament que van passar devant las cameras, e pus que poderàn amusar lo petit de Querò aquiu, oui, se'n siu, qu'averèn abut un drin de mau atat a pitar, e pus mercés au concurs, etcetèra, etcetèra.

A oi, aquiu, aquiu i avè lo, lo lloc dous Aicí, professors. aicí qu'estigàvem sus la palha e lo vent. Ah, d'acòrd, d'acòrd. E donc i avè. Ne, ne a manus ne explicàvem pas a Plimagn o aparelh. Ah bon!
D'acòrd, e donc que pòdes dis d'autre sus lo reglament?
Pr'au de tu, sas que se s'es sus plaça.

Tà se sajar la fòrça. D'acòrd.
Que m'avèves parlat du tip qu'ère de Panjas, d'Usès, aquiu? Que me disèves de queros, qu'ère hòrt aqueste, non? Oi, que n'i avè un qu'ère melhor que los autres, mès n'ère pas dit qu'es

Si i aviu ganhant, que pr'amor i aviu eu règle qui disèt que i aviu eu ganhant si se passava aquò o aquò, se pas, çò que quin se passava tà ganhar, quin çò qui calèva ha. Ne dizèi pas arrè, mic. Bon, escute, l'oncle, que't vòl deishar, hein? Escute, qu'as besonh de te pausar, de dormir? Depús pas.
Uèi, uèi, non, qu'es dificile, que sei.

Mes en fait, que te's proben que si los uèlhs son aquiu que mercés aus biais que èran abans, ne podèm pas deishar las tradicions atau. Uèi que pensam que lo progrès que som just nosauts qu'èm los mei bons, qu'èm au dessús de tot, etcetèra. Mes, qu'avèvan l'ecologia abans que nosauts inventim aqueste concèpte. Jo que pensi que si tornàvem de quan en quan dens lo passat a espiar çò qui èram abans, lo monde que poderè foncionar eus ritme plan.

Me que çò qu'ei aquò Vincent? Oh! Non! Non, non, non e non! E la rasbriga! Putain! Aqueres montanhas! Me tan ei lèd aquesta cançon que se canta dab la machèra que gat dins cauçon! E la rasbriga aquò! Trabau tot casa! Mèrda! E pus qu'ei super canta! Que s'enten per tot, a la ràdio, au bar, per tot! Nul! Trabau tot casa! Adiu! Bon, eh... que çò que volèvi hair jo? Ah oui! Lo camp! Donc aqueste camp, quauques ectares per arrés, uaha! 1000 euros. Au despart qu'èr qu'èr entara l'estadi de de las quies de nau. E be, sabes qué? Dus mes après aver recebut los plans de l'architècte, los sòs de la Matmut, la prefectura que'ns apèra, devina qué? Lo terren que'ns ònumida! Ha! Impossible de bastir! M'ac carrèu que rihòu! Non me que rihòu! Cosa n'avi tuat? Non me. Que t'ajude? Lo, lo que me soi calmat tot drin, qu'ai pensat e qu'ai abit l'idèa. Qu'ai plantat quatre putèus, un rin de jalat, barbelat, dues crabes e hòp! En avant, qu'avèm lo, lo terren tà les pròves de las chancas! Eh! Que soi malino? Eh! Que n'ai aquiu? Non me. Espia quin son beròies! Eh, qu'as vist? La chance qu'es qu'ei pla. Me atau rugbi, que as pensat a quauquarre o pas? Rugbi?
Aqueste espòrt que brem de Grana Bretanha aquiu? Non, que crei?
Non me que et brembi que son los jòcs de la Gasconha, pas de la mòda internacionau tu. Non me rugbi, non me que. Mòda internacionau, que vòs qu'ei mon auto eveniment o pas? Ue monde que n'i berrà.
Ai, i berrà. E sonque en Nòva Aquitània lo rugbi qu'ei 15 milius de licenciats, hein? A 15 milius?
Que per sabi qu'ère d'rin mensiu, n'ei pas mens? Non, 15 milions.
En fait, qu'es tronque aquò pr'amor de tard que va i aver un liuraire qui va, qui va vier tà trètre mille berrets! E donc aquiu ne passera pas! E vos fas passar per acerà, atau? Non, non, ne passe pas jamai per acerà!
Au, que passa, Illustrita, au, que passa? Au, mère! Au!
Au liuraire, au! Au! Ve aquiu!

Que que gascou.
D'accord e per exemple u tipe que abita en gasconha ah. me don los pais son pas gascon que eu gascon ou pas ah
e que que dise que uh, eh, e, e, tu es segons

Efectivament, i a toti los quesots, hein, qui pòdon milhar pro de mièg, mes mes se la pas jamai pro. Oh, mes macanic. Que me demandi perqué sa mèrda me dab aqueste projècte, là. En mai, las las infrastructures qu'èran lèdes. Ua, aquò, lèdes, lèdes. E e la bord de de Maywood, qu'aba qu'anava a estar rasada. Oui. Sabètz qué? Tant miei si n'amèm pas la moneda, hè? Iu que'm tiri d'aqueste jocs catastrofics de Gasconha!
De totes modes, la Regina ne sabèva quitament pas parlar lo gascon. Los jocs Catastrofics. Iucs. E me, e me si me, e qu'a rason la regina en fèit, mas qu'es infrastructuras aquiu, me que son superlèdas, pas d'acòrd? Perque son afroses, que denaturen tot, es bia aquò, que copam los arbres, que traucam la tèrra, lo nòste païsatge n'es pas atau, es lo nòste país, oh, la bòrda de la son mai bòta que has es 200 ans qu'èra aquiu que l'avèm copat, que l'avèm arrasat, mais non, que vedètz ont voiem vier? Oh, tot a fait. La solucion ne hèm pas arrè, pas d'infrastructures, ne bastim pas arrè, e voilà, e òp, atau, economic, practic, ecologic, quauque super, e simpatic, e tot va pas, e que'm content, non, eh? Atau, e tau public, que vam trobar. Bèlles chanques. Bèlles chanques, aquí, moi. Chanques, perqué pas?